Thĩiniĩ wa gĩkũyũ, he marĩtwa tũkoraga ta karegeire, kamatimũ, kĩheti, nyarari, nyoko. Koguo topic ya ũmũthĩ nĩ marũngo marĩa mũgĩkũyũ akũraga namo. Ĩyo nĩyo topic itũ, marũngo marĩa mũgĩkũyũ akũraga namo. O rĩngĩ ĩno show ĩtagwo Mbĩri Mũturi Gĩkũyũ Show, na nĩ ngũragia wee mwĩroreri o harĩa ũrĩ, wĩ gũkũ bũrũri-inĩ kana wĩ nja wa bũrũri, ũ subscribe tondũ kĩrĩra gĩkĩ tugaga nĩ evolving, nĩ kĩrĩra kĩrakũra, nĩ gĩkahũthĩrwo nginya nĩ generation iria cigoka. Koguo ngakũria na gĩtĩo subscriber nĩguo rĩrĩa nda release video... kana clip ũheagwo notification ũtwaranage na mahinda. Ũcio nĩ wanyu Bĩri Mũturi wa Kamau, Mũmbũi wa mbarĩ ya Mbugu na Mũihwa na Acera. Na nĩ tũkwanjia topic ya ũmũthĩ, marũngo ma Mũgĩkũyũ, na tũkwanjia na marũngo ma mũthuri. Ikereka rĩa mbere rĩtagwo kamatimũ, kamatimũ nĩ rĩrĩa mwanake ahikania o rĩo, just married man. Auma kamatimũ, athiaga ikereka rĩtagwo kĩambi kĩogotho. Kĩambi kĩa ũhũthũ nĩ rĩrĩa aruithia mwana wake wa mbere, when the first kid gets circumcised. Hau nĩho aingĩra ikereka rĩu kĩambi kĩa ũhũthũ. Auma kĩambi kĩa ũhũthũ, aingĩraga mũthuri wa horio. Mũthuri wa horio... nĩ rĩrĩa mwana wake wa mbere amba kĩhiko. When the first born get married. Auma mũthuri wa horio, athiaga mũthuri wa matathi. Mũthuri wa matathi, nĩ rĩrĩa mwana wake wa mũico kĩhinga nda. ahikaga kana ambaga kĩhiko when the last born get married auma ikereka rĩa matathi, athiaga mũthuri wĩtagwo, mũthuri wĩtagwo matura nguru. Matura nguru. Nĩ mũthuri ũrĩa wĩtĩtwo baba rĩa kerĩ, nĩ athuri akũrũ kuma mĩaka seventy five kana eighty kwambata na nĩo mahoyaga. Adam Gumotiri nĩguo mbura yure nĩo mekagĩra Ngai magongona. Kĩũria nĩ ũmũthĩ nĩ gũtũire matura ngũrũ? That is very much interesting. Na rĩu nĩrĩo rĩkoragwo rĩ irũngo rĩa mũico rĩa athuri, tũthi marũngo ma atumia. O ũguo wona ndabuatithania marũngo ma athuri, noguo marũngo ma atumia mabuatanĩte. Twauga kamatimũ, kĩambi kĩogotho, mũthuri wahorio. mũthuri wa matathi na maturanguru. Reke tũrore mwena wa atumia. Mwena wa atumia irũngo rĩa mbere rĩtagwo kang'ei, rĩrĩa mũirĩtu ahika o ũguo, just married woman, nĩyo ĩtagwo kang'ei. Na kang'ei ahikagio nĩ kamatimũ. Irũngo rĩu rĩngĩ rĩa mũtumia nĩ karegeire. Karegeire nĩ rĩrĩa aruithia mwana wake wa mbere, when the first born get married. Koguo karegeire matwaranaga na kĩambi kĩogothi, kĩogotho, kĩambi kĩogotho, sorry. Twauma kĩambi kĩogotho. kana twauma karegeire, tũthiaga Nyakinyua nini. Nyakinyua nini, nĩ rĩrĩa mũtumia ahikithia mwana wake wa mbere, kana mwana wake wa mbere amba kĩhiko, when the first born get married. Twauma Nyakinyua nini, tũthiaga. Nyakĩnyua ngũrũ. Nyakĩnyua ngũrũ nĩ rĩrĩa mwana wa mũico kana kĩhinga nda kĩambaga ũhiki kana kĩambaga kĩhiko, when the last born get married. Twauma nyakĩnyua ngũrũ, tũthiaga kĩheti. Kĩheti nĩ mũtumia wa matura nguru. Ũyũ nĩwe twĩtaga great great grandmother. Ena tũcũkũrũkũ. Tũcũkũrũ twake twĩna ciana, na ciana cia tũcũkũrũ nĩtuo twĩtagwo tũcũkũrũkũ. Ngwĩciria hau nĩ hega, na macio nĩmo marũngo ma. Mũgĩkũyũ, reke tũrore rĩrĩ, tondũ nĩ gũthoma tũrathoma, kahĩĩ-rĩ, kana boy-rĩ, getagwo atĩa na gĩkũyũ? Getagwo gatoka. Gatoka is equivalent to boy. kairĩtu kana girl nako getagwo karĩki thĩinĩ wa gĩkũyũ. Na mwanake nake etagwo mwanake nyoko. Mũirĩtu nake agetwo nyarari. Mũthuri nake agetwo ngamini. Nĩ mũtumia wĩna mĩtugo ĩrĩa yagĩrĩire. Nake agetwo ngatha, mũtumia ngatha. Na no tũkũrora, hau nĩ hega ngwĩciria nĩ tũthiĩte wega, no tũkũrora gĩcokio, kana reke twanjie na mũkomathi. Mũkomathi nĩ rĩrĩa mũirĩtu aciarĩra gwa ithe, etagwo mũkomathi. When the lady give birth at his father's house ama home. Ũcio nĩwe wĩtagwo mũkomathĩ. Gĩcokio nake nĩ mũtumia ũrĩa ũ divorce ĩtwo na kĩhiko gĩake gĩkoragwo. That is nĩ kuga ona rũracio rwake nĩ rũcokio gwa ithe. nĩ rũcokie kũrĩa aumire kwa ithe. When the lady divorced and the dowry is returned ũcio nĩwe wĩtagwo gĩcokio. He ũngĩ wĩtagwo nyagacũ. Nyagacũ nĩ mũtumia mũhiku no mĩtugo yake ti mĩrũngĩrĩru, unfaithful and untrusted married woman nĩyo ĩtagwo nyagacũ, nĩ mwaganu no nĩ mũhiku nĩyo ĩtagwo nyagacũ. No tũrore ikereka rĩu rĩngĩ, no tũrore mũtumia. ũrĩa twĩtaga woman prostitute ama female prostitute, nake etagwo kĩere kĩa njĩra-inĩ, man prostitute, nake agetwo maraya, yes, yeah ũguo nĩguo etagwo, kana mwendia rũhiũ. Ngwĩciria no tũthiĩte na mbere wega. Ikereka rĩu rĩngĩ mũgĩkũyũ nake mũgĩkũyũ ũkinyanĩrĩte, mũgĩkũyũ mũciare, nyina nĩ mũgĩkũyũ na ithe nĩ mũgĩkũyũ, na nĩ arũmagĩrĩra ũndũire, augaga nĩ mũgĩkũyũ kano, kana akauga nĩ mũgĩkũyũ karĩ ng'a. Ngwĩciria topic ya ũmũthĩ ĩgũkinya hau, ngwĩciria nĩ twathoma o kĩndũ kĩega, na nĩ nguga nĩ thayũ, thayũ kerĩ, nĩ thayũ gatatũ, na nĩ ngũragia hau gũthikĩrĩria subscribe nginya tuonane ikĩrĩka rĩu rĩngĩ.